Laiza lam kan hruaitu pawl CB hruaitu an va fehmi thu kha a si. Cumi ah khan thu tampi a um i yang ati le lai lai tlang ah kha CC le CB tin a um cu zoh hmuah hmuah thai kha si asinan tu hlan ah CC khal ni a tong da lo i CB thon hi cu malte Zoom tiveng in cu tongawk caan kha a rak um theo. Nain atu vek i minung in person rori i minung le minung rori i tongawk timi hi tutum lawng ah a si. Laimi miphunpi a huap hlei ce ding tiin tla ka ruat. Ziangahtile tu ṭum i an fehnak hi kan Laitlang do awk dan le ralhrang do dan le kan politics a sia maw a ṭha maw a feh dan pawl kha NUG le KIA lam nih an rak thlir ve nasa ti kha a fiang. Curuangah cu an rak thlir i tu kha Buchuk Kom Maw Rori ti KIA i ralbawi pi rori i a sawm haimi kha si CB pawl kha a sawm a si cu ruangah cun CB i kan hotu pawl kan palet in siseh mindat in siseh matupi in siseh falam in siseh tidim in siseh an fe hai kan hotu pawl an fe si cuna i An relmi bik cu kannih cu ram farah le a thok pek kan si ruangah hi va dil ciam co ding le ziangmaw in bawm u ti vek ciam co ding a bang nain kan hruaitu pawl nih kha a cuvek zong in an feh lem lo.

Pekti, raldo pek ah kha CNA pawl kha an rak cang thai lo i kum khat zik te ti ral an do lo cu kan i cu NCA thumi kan si ruangah timi pawl cun Laitlang i Sinak hmuahhmuah kha NUG thawn le lethngat an hei ṭhu lo lio tar te mi khar duh ah lamzin khar duh ah an rak tuah mi pawl a si. KIA thawn len rak ko maw kum reipi KIA hnen ah kha tindan an rak kai uh, sibu tindan tla uh, CNA cun tampi a rak kai zo kan thei the cia mi si ko. Cumi ruangah khan KIA ni kha Thungaipi ah a rak ruat dah a si CNA kha? CC si lo maw? CNA kha. Cu ruangah tu kha an thuthuk Laitlang i kan thuthuk ka ti pei cu an theivi vo ruangah kha CNA nih a huap ual lo timi kha an thei si. Cu ruangah cun amah Buchuk Morori tu hla nih Laimi bawmhnak meithal in siseh idea in siseh phunphun in an rak bawmmi kha himiya cu a huap the ual lo timi kha an hmuh fiang ruangah CB sawn hi Laitlangpi sawn ah hi cun a kim cang sawn si lo maw a si lo le CC le CB tla lungrual an tul si lo som CNA nih a tuah dan hi a hmaan the ma aw timi kha tungtannak thon in somnak a si ko tin ka mu chu ruanga chun tu kha chu laksong te te tlan rak then mang chumi kha chu a lenga hi an langtar ngam loin ka thai kan hruaitu pawl nih chumi chu karel lo ding i chu ruanga tu hlana Laimi aiawh in ti kan rak bawm ṭheumi kha CNA kan rak bawm ṭheumi kha a kim cang ah Laimi huapi ralkap an si i Laimi an si tiin kan rak ruat. Cumi kha cu a dang lamthlang a bang a ra- Lai- Laimi huap a si lo ding a bang timi kha Thuthuk bik ah ka ruat. Curuangah cun Laimi hrangah hi thufiang felfai NUG in khal siseh, KIA khal in siseh an ruat felfai in ka hmu. Curuangah cun tuhlan i meithal in pekmi tla kha CNA nih a ṭin in himi kan ta an timi tla a sual lellel. Laimi huappi in cun zin zin in kham ciam caumi pawl tla a sual lellel cumi pawl kha atu ahcun fiangfai felfai zetin a ra vi vo thlang ding Laimi huap hi ziangmi a si timi kha a ra vi vo ding a si timi kha mikhun pakhatnak ah sisela cun online ah tla tampi zoh ding a um thlang hmu ding a um thlang i anmah pu dang i simmi a fehtu pawl i simmi a um ko cumi kha an sim siang zat kha a si cumi lo cu kan i theih ban tla kha a mal zet cuna an yang ka ti ding hlu a chiat

Curuangah piatta zati dotu an si lo ti kha kan hmuh dan a si. Cucu ka run rel hmai sabik duh.